Mano an. Awacho ni mano ng'a? Mano an. Nyama gire? An. 10 mita. Awacho ni 10 mita. Wakwongo arwakni gigi mondi. Iya kure sani. Ayariera kwa. Ne wagi ira omar ombe gweng' aja duong' atagora ka tiyo matek seche te atiyo seche te atiyo ito sani sani koro iya kanye. Tonga ya group. Otieno te ni ne un e group. sani gokinyi sa apar gariyo sani e koka ibiro na sani e, iduong'o na dhot gotieno kato nanindo nang'o ot gotieno apenjo ni a dhako ni ne ka kor chung' king'iya mane law mane in go e group apenji ni a dhako ni gotieno kate ng'ama ne pedho ga otanda cha Dong nyithindo dong na na we ka sepeto. Be wiyo kuodi kiwacho ni nyithindo ka. Wiyo kuoda kuoda adieri adieri kitiya tiya gi wiyi mano mol kamara nie. Ni nyisa ni nyithindo ka. Idwara timi ang'o in dhako ni? Aketi mayot. Ru midhiye idhi bedo otieno otieno te ionge ot. Ati pale ng'aketa mayot. Kaka ji owuoyo. ji wuoyo ang'o ma ni ji wacho gotieno gotieno un grupu ni dhi mana gotieno gotieno eki dhi e grupu dhakoni ang'na pami Wawere gi weche mang'eny. gam del moro ka chibiwo ka to kok inyal gamo del bed oko kanyo nyaka sama ang' awinj ka wiya omiya anindo gi kech abedo oko otieno kenda ang'e to kata ni ng'ato ni an gi dhako moro ma nyauma Nyakare jogwang' na chane temo. Igomba e gweng' ma in nyithindo te. Iwachi nyaka nyithindo matindo nyawagire. In dhako namba namba gani? Nyithindo mage ma wacho? Wach gurubu nodhiera in. Wach gurubu nodhiera. Ot ka timbede bath ot ka nyaka sama ng'a winj ka wiya wiya odhi sawa. Ne, kik idonj odni.

En wach bando. Kaka An chairman mar group, Mm. eh, jaodi ni wan go e group kata chaero. Eh. To nyocha wacho ni wamiye pesa moro. Nyocha ne une group.
Ah, nyocha ne wan e group. To nyoro bende une group. Eh, nyoro ne wan e group but wan ok wanene. Ono kunene.
Ne ok wanene. Kanene nikech nyoro sama ne wan kata pesa moro na Hapa ni sorika. Pesa moro na ole mar loan. Iwinjo? Haya pos.
Boss kanyo in. Yawacho ni boss. Ale. Kisungu dhumbo ni boss. Wuo maber, wuo maber. Ma the head of mar group dong. Ma the head mar group. Kakiwinjo kisungu no dhumbo maler. Apa ni wiyi tinde lewo nyaka iduog dalana ka iwinjo the head mar group. Apenjo ni nyawagire nyoro ni nindo kure. Iwinjo iwinjo siepa. Awinji. Dhako ni oroma. Sani e nonyisa ni noninde oninde grubu gotieno omiyo aselwere ka ni grubu nie ininde mana gotieno we riambo we riambo ne ninde grup sadi ing'e ni ketho nyi- nyi- nyi- nyi- nyi- inyalo ketho kata nyinga e gweng' mano gik matindo adhi manyo chief mondo mi ong'i kaka wach grubu ni ochal nang'o Ne, no kabiro ka mondo ilerne kaka idak gi chiegi iwinja grup kuchocho wantiere adwaro ni jaodi nodwoknwa pesa loan iwinja noole aluf mia adi 100k. 100k gi kisungu. To ka noole nobiro gi nyingi. Ine ine wuono wuono wuono chon. Anego, Inego. ane jaduong' ma ineno no. To ka jaduong' mondisore kama ma ipo iye biro. Pesa ne muchamo yie biro. Ne nyang'ane in. Ok imiya pesa ne cha. Iwinjo wuoyi matin.
Awinji.
Elewa jaduong' kaka an kama. Ehe. Nyawagire, go step.

Woka, iwacho kodi ang'o? In ing'e ni kata kes kapok orumo kodi, chung' kanyo. Jacham pes load.

iluongo ni Kiswahili wacho nang'o? Kwa taratibu. Iwacho nang'o? Nyathina ok nind dala. Nyathini ok nind dala. Ok nindi. Wecha iluongo ni ng'a?
Otieno. Otieno ok nind dala.
Otieno ok nind dala. Nikech nyawagire.
Nyawagire okawo na nyathi olalgo. Nyawagire.
Ikawo pesa mar group ilalgo gotieno. E dalana. An athagora ka ninde koyo gotieno. Suna kaya kenda ba kata dhako ma uma onge iti ka otieno wuod jaman iwuok idhi lalgo oko gi siling aluf abiriyo mar grup jawagire ang'o momi itie ka dalana ka dakoro iwuok polo nyocha isewole dhi chamo nyocha ka dhawni ne polo iwuok ise- isiko mana gi sengni emi manyona ikawo nyaka polo gi sengni ema koro sengni chamo polo ato kata pologa ema pokni an iketa galot ma michicha Kiswahili dendo ni michicha. Acham buya, pesa tiole group, sani koro jo group opong'o dala gi nagi tima. Ongambe pok ochula gi kuonde ma nikaona. Ni olang'o.
Pesa otieno o- aya. Omena Kama ma owang'o ya, nikawo. otieno otieno dhi. Sani ero otieno onge, otieno dhi kanye? Onge en dala gi. En dala gi. Wuon otieno iwinjo dhako ni gima wacho. Otieno pok obiro dala nyaka sani, gino biro penje kae. Boka ne manya tena mukina chando na majika cha pesa tena skulu. Ineno gigo te nyawa gire. Tie gi dendi. An onge gima dang' awach kodi. Denda ema nanindo go kenda ei ot ka. Tie gi dendi. Pile pile iweya ni ok an tuori. An mago cases mok adonje. Koro makori iwewa ni to koro wan watim nang'o? Unena chieng' moro ka a- an nuola koso nuolo dhakoni.
Jaduong' ni sawa nikech sama ne madam obiro e grup nono nokotiyo gi nyinge notiyo gi nyinge ma nyaka aine nwago picha in bende sama nokawo pesa ni mar fulu ma kapod kane pok ochung pesa okawo fulu jaduong' ni ne o iwinja maber in bende sama oringo gi wuodi jaduong' ne o Ma gima wabedo piny to wadiscuss kaka jokuowi, wabiro ka to nyiso maber ni watimo wanade nikech ma gima wadhi tero ka chi. Eh, wadhi. Koro wuoyi matin. Wuoyi ni owuo maber ma jagrube. An osebedo ka seche moko gotieno gotiene ka gilal. Sani en to lal one week. Onyisa mana ni pile pile en e group gotieno. Ang' ae ji wacho ji wacho e gweng' ni an jaduong' malelo. Ok alelo. Dhako ni moroma oketa gi koko an ok ayue. Koro ine dwe matin ni odhi gotieno wuode. Gotieno nyathi ma nyocha tin e kinyuolo ka, nyathi mbasuda ma Cliff cha. Odhigo, koro sani e dhakoni. Ang'o ma dhakoni dwaro e am? Nyondo wagire, ang'o midwaro? Ang'o midwaro nyawagire? dongruok idhi lal gotieno oko mane dongruok dongruok idhi olo pesa grup ilalgo oko ibayo go gotieno mane dongruok dongruok iolo fulu ma koro sani akia kama dwaro gole pesa fulu manyochi iolo te kich itedone mana sangi sama wuok adhi tich mane dongruok Omera wuoyi matin. An an onge gima adwaro wacho nikech an sani Kure, bingo ka, dhakoni e bingo nyocha ka. hero dhakoni oketa ma uso nyaka auso nyaka kuonde mana dake auso nyaka lo auso nyaka romb rombo ma nyocha nyiewo auso adhi anyuomogo dhakoni Kare pesa dang' kasenyuomo kete gi- dhakoni kara kia nanyuomo ng'a anyuomo gima wuotho awuotha kuonde te en obed nyithindo obed kiang'a odonjgo Obed iluongo ni japar. Umwamuzi kisungu wacho ni kata kiswahili dano ni umwa- uamuzi. Uamuzi en maru. Na narwako ute e dalana ka onge ng'ama chando, ok achando chi ng'ato, osewinjo nachando wi- achando chiegi we matin. Kata nyari moro isewinjo ka chando an jaduong'. Dhakoni, chiegi dendi, an akia kama ne ninde gotieno, chiegi diendi. Otieno mara ni nie to wuon.
Koro in short, iwinja. Wadecide kaka wan joma nitie kaeni. Kaka koro oro kuwengeni. Watimo kaka wanyamanyo, wadwa many chief, kata jaduong' gweng', water wachni ero mondo ong'e kaka inya konyo nikech an ma anya paro anya paro ma serious gima be pesa group Konu wasamu chulo e. Hmm? Kaka sani piny tek, wach pesa tek. Mani kaka an ing'eni magi kata nya Waket kidi ne piny kik miremba idhi ago go ng'ato mani. dong magi nya goyo inya goyo Mane mi wuoda ka olal go duko kaneno buoyi bang' ji ariyo sani. Eh, Kristo yangu otuyo ka ni obukore ochangu pesa. Ni- ni adhi. Ka chuori koro onge, ng'a sapoti dala ka in. To kada ng'a mono akawo miyoni to wateru ka chi. Watere ka chiwo chulo.
Lumu ayo, lumu Wadhi akuchu.
uru, Luka.
Lukuchu. Mama ni mkare.
Macho kanyingu sawa nyingu gwe kata i.
Joma chi

Iwacho ang'o?
An chairman mar jo group. Group mane?
Group mar Kenya Women. Eh. To madam ineno ni chakna gi nyingi koro adang' awuog adang' akia. An ilo- an iluonga ni Ochola. Ochola ng'a?
Ochola Ochola Otiende. Otiende ya kure?
Aya kamoro ni bandera tatu. Eh, bandera tatu kuro to eh, iwuo joka ng'a omera? An ah, awuod joka Boniface. Kwayo ni wuona maler to andiko wachni ka. Ang'o ma uwi matin? An wuod joka Bonface. Eh. Eh. Wacho ni in ang'o? An wuod joka Bonface to an Eh. chairman mar group. Eh. To madam ineno mas lek ma kae nitero. Mano ere madam ka? Ma ero. Ma.
Eh.
Eh.
Nobiro na kowuo maber ni nitie nyathi moro monyuol tere e skul. Eh. to sama nowuoyo non ok adwaro ni wuoyo na mos mos tandiko wuoyo nowacho maber nodwaro pesa mar jowadu eh, mondo wamiye otergo nyathi skul eh, bang'e kwasemiye eh, kare oringo mana gi wuod ng'ato pesa nochamo gi wuod ng'ato eh. to kama en wasie in gadieri mane Ka- Adier- maka chief idwaro ranyisi in gi ranyisi marom nade chuore nitie e ot wanyalo luongo chuore mondo ole- olernwa maber Eh, Eh, nikech pesa manamiye eh. chuore wacho ni ok otero kata ot chuolo ok oneno wach pesa Aha. iwinja to mar ariyo pesa ni wakia kama otere In gadieri gi chuore no.
an gadier gi chuore Chuore ngi omna chuore. Ero Kuma kamano den sun chief. machiegni. Adiyo chief. Ariyo. Chakna gi nyingi. Kaya ni wani mbatara ni good kama. Gol kanye.
Good kama. Ang'o kodi maduong' matin. Okay, mama ni.
Mm. No, Ere mama no. Mama makan mochunga. Onge nyinge.
an nyinge to akia nwarado kode ohand aswekra noloko ohand ohand fulu koro nokawo gopi kuom mag fulu mokawo elufu abich adwa ni wach weche nigo mochanore andik e buk Mama kaka ni- sirikal weche te dong' dong' e buk wacho nang'o wacho nyingi ng'acha an iluonga ni bataradi mud kamoro mara dengor ka mong'o ya kure bataradi mud kamoro eh to nying no racha manade tek manade iwacho ni ya kanye ah kamoro ka mong'o ang'o keli maduong' mokela biro banjo gowi kuma ero Eh, muoloru karang'o? Mama ina higa mokalo 2024 ema ne mama ni okayo pesa na mar ful. Eh, En bora omedo papiro nowaro ful kuom kaka wajo jo anda swekre. aha. Koro mondo duok na pesa tam na se bang mondo wach na kel ne chiwo ni koro kundi kwa ko. Koro mano ng'imo keli maduong'. Emo ke. Chungi ka wuoyi matin kanyo. Chungi ka ah, ka ah, wuoyi matin. Chungi machiegni. Wach mane? Weche tek. weche tek koro ga weche andik nyingi kan nyingi weche tek wach nyingi iya kanye iwuojo kama nyinga en Nicolaiza to aya e boma pera
wuoyo matin wach nyingi iya kanye aya e boma pera mwalo piny ka area mar boma pera ma mwalo iwuojo kama kuro awuod jo kotiende ang'o kendi maduong' chief juma ni te mm. jumbe ariyo mokadho pok aneno wach weche mos andiko gine report mar kachief omera indike buk Jumbe Wachna ariyo, ang'o? jumbe ariyo mokadho pok aneno wuoda dala chief. Eh, Apenjo mama ni okawo nyathina olal go. ere mama.
Mochung' bathini.
Ma jajwala ne. Jajwala ni.
Nyinge to onge go. An akia nyinge wuoda ema samoro ng'e nyinge. Samoro wuoda Wacho ni wuodi luongo ni ng'a? wuoda iluongo ni Otieno John. Eh, Olal bang' wige ariyo pok aneno. Agolo nyathino dhi skul Mano wige olal. ariyo mokalo. Pok aneno. wacho ni olal kode ndalo adi sani? Sani wige ariyo.
Ing'e di mara neno olal kode. Nene kode.
Donge apenjo to inyisa ni en mano nene kode mogik chieng'. Ipenjo ng'a?
Napenjo jirani ma Ka wadwa ranyisi, iwacho ni ipenjo ng'a? jiranda. Jirandi mane?
Chuore be nya lero samoro chuore be nonyisa ni samoro ok onindga dala. Koro nachich kode ni ka wuod olal go. Eh, Wuod Abel olal go adier nikech gin gosiepe. Koro ka chuore cha obiro, Onya- wanyisore ja ranyisi, en gi ranyisi moro ma onya chuore. wacho. Eh.
Onya wacho. Kare chunga waru chwore ingo chungi bat nani. Wacho ni iluongo ni ng'a? Aluongo ni Badara Dieng. Badara Dieng to in Nikolaiza. Nikolaiza ko chunguru kanyo. Wacho ni ma ng'a mokel ne kes ne. In ber piny. Ber piny oluongo ni chief omera. Chief kuori.
Odi. Hey. Oma jaduong' weche tek. Ango timo de. Jaduong' pang dhogi.
Eh. Kucho weche tek mineno ni. Ikona ik dhoga. Ik dhogi. Ango timo de. Nyagiro se pad malembe gini go. Okuo. Dongo layo nyaka nanga kucho. Dhako mago yaga piny.
Oh. Dhako moro omaga. Dhako manyona ilo. Kawuono yie ni embo dieme. Chief odieme. Anyise ni sirikal bade boyo ok otugoga. An Kisumu kende makwongo achwado ku.
Eh. Wewe tugo mera gi. Ane mosiko konyonaga owe ni bere bere. To koro hmm.
weche to tek ero watu to wuok wanyiero ni. Eh. Kisungu machwadore kuchuchu wuon eh, ng'ane.
Hmm. wayisini katambe natemo ndalo mane wako vita jerman ka wasiko waromo gi misunge moko ma japanis Waromo go gi jo British. Kisungu dendo ni British. Donge ni nyocha neno mumi ugi ram. Eh. Moro ba keni Eh. ong'ado Omana to. go vita Jerman to dhako ni tindo kwenya na ti. Eh? Oneno mana ni kas ng'eni monde dhako magi to dendgi yom ga onge gime anyalo pamo yi. Magi nyalo. Ndalo mane wagoyo vita Jerman. Mm. We adhi awinja ne wachno. Koro wuoyi matin. We adhi abiro. Adhi adhi abiro. Mm, Ibiro.
Kama tin abiro. Sawa sawa.
Wageng boda ni. Jawagire weni bere bere. Onyon ma kawuono chipo onyono ma serious. Oweni ane mogoya ga piny. Osiko weya ka denyo matie manyo cha Raila Odinga oketa nadhi bedo wuod rep mouru baragana wuod. Jawagire weni bere bere. Kawuono idwa dhi en wuok e bel. Bere bere kaka ibedo no mera. Beri maber maka chip. Mato mama ila mani.

Imesoma ya wuod imesoma wuod baba ni donge. Wer maber mama chief. Witinde lo. Yawa gire wekuodo wiya kamano bwana. Witinde lo.
Bro, duong. Eh. Yo yo yo yo kelo report ka. Mm. To ng'ato be na oro kama oluongi. Koro na oro mro duong' keni ochopo nang'o? Jana mo biro kanyo luongi. Obiro ira. Eh.
obira bia piyo piyo to kaka obiro to onyisa ni chief dwara piyo piyo Eh, onyisa ni nyawagire se pamo ma serious eh, pamo ma, ma, ma an kaka onyisa ni pamo nyawagire ja aha. ako mana ni to god To nang'o to romi to tang'o dhako no romo tang'o ama weche mago tang'o wang'o wachodu adwa pimo ni imbi winje Ah, kaka chief kapok kaka ipimo na. sirikal bade boye nyalo konya Kare bende ni wach boye wa. nyalo konya Ng'ara. dhakoni mokwongo dhakoni wuok na wuok wuok e oda sani en gi wi an be wawa ndik statement na chief kata kuoni nyalo medo twedo itwede pok manyo na kata Wacha dayo moro ndiko. kwe Mpaka serikali wacha wacha malet iwacho mos. Ndiko ndiko. koro chief gima timore niya dhakoni nyocha owuok chieng' tich abich e e dwe mokalo Wacha ni wuok kedi.
tich abich dwe mokalo Mano dwe mar adi?
dwe mar achiel
kawuok tich abich dwe mokalo dwe mar achiel cha dhako ni eh, onyisa ni gidhi e grup to grup ni gidhie mana gotieno en gotiene kowuok ni gidhi e grup koro kane osewuok nadhi e grup otieko ndalogo te onyisa ni gin grup gidhie mana gotieno Koro an odhiera chief ni grup mane midhiye gotieno. Dhako idong' idag e ot, kwani kia adieri mar grubno. Ne kawuono gokinyi mineno koro osira wende agik kani. Eh, Jo jo begowi achiel kuom gi e ma olal gi chie gi gi wuode ma pod tin ma Kwani nyachande cases timo moro yalo klas kaka aboro. re ing'egi, cases mawacho kaka ing'egi te. Ok nang'egi te, atemo lero ni ambe gi gi riekona mar jaduong' kaka notimore e dhooda. Koro ineno ng'at mane obiro luonga ma be pok aparo ni owang' nobi ka pok ogik no, jagrubgi. Atemo penje maber ni a nyawagie, eh, u- grup udhi e sa adi ka ka nyien obiro jagrubgi no, dead of group. Nyisa ni nyawagie e grubgi, en pok nonene grup. Te mar ling' dakika matin, wuoyi mosiepna ni wuod osiepna ni donjo.

Gima timore. Fulu gi aduogo ayudo mana ni asangi obiro ga ochielo seche moko be nyithinde maduogo nyisa ni baba kaka wuoda miluongo ni Philip cha nyisa ni baba Ah. mama winjo mana seche ka nyithindo go ni ne giwuotho gi dichuo moro ka gimuodo go Mano nyithindo nyisi.
nyithinde manyisa wuoda ma Philip Eh. Koro an dhakoni, aya mar ariyo kendo chik. Weche to ng'eny manyalo wacho. Dhakoni seche moko dem atema odwa nogoya piny, seche moko be onyona piny Wach ni masira, dhakoni made onge goyi. jagweng'. Dhakoni goyaga masira. Maduong', wacho ni dhako ni goyi, asumi ni goyi. Dhako ni goya, Eh.
kami neneno. Yuda ma clip cha debed ma onge. Eh, Ne koro dhako ni oselimit. wewe dhako ni goyi, uli makonji. Yuda ema konya. Wach wadi. Koro mar ariyo nya- jatwe chi. Eh, An an weche ng'eny ma dwanda nyisi. Dhako ni tama chiemo, awuok adhi Iwacho tich. ni mama ni odiro ni dhogi. Puoyo. Wanyisi chief. Ma- Mano lit na, mano lit na, bato na lit na ma serious. Wach malit no.
Ineno ma?
Ni nyawa gire, awuok pile pile adhi tich, an pok nogona bayi. Kasto japiko to aneno ka lore nyaka, lore nyaka e dho, e bath dhoda, Iwacho ni japiko lore Japiko kanye? lore bathoda yo Ibi- ibi in japiko.
yo kale bathoda ka japiko. Ibe in gi mari.
Aja onge mara. Wewe dwamo lokoni nano.
Dhako Winji. moko tiende. Winji anyisi nikech chik winji apani in ja sirikal badigo. Wuo. Dhako nie iloro ga pike bathoda. Eh. Koselore gi bathoda to ko- o- oago nyaka ng'ano ni mogone bai. An nyawa gire pok notimona gigo chi. Baga ndiko.
Ndege. Mm.
Nyawa gire koro dwaro nyisi ma. Eh. Eh, chik. wiya wil sorry wiya wil ni nyawa giri adwaro nyisi ma ineno dhako ni kimoro manyona nyaka sangi owuonda kowuok ni awuok adhi e barasa sojo manyo di- diko moro miluongo ni nungo jie
Peny maka chik ni. Urago ruka. Eh.
iwe ni kaka chip ang ni goya chip dang nyoni iwe ni an ki iinga idiema iwe ni chip dang tik tukon Ne, jaduong' wach imiwacho, udhaw ka.

Wuok. Koro gima nowang'o ya chief kata mano wang'o ya sana ka litna kabedo kaparo. Yes. Abede ot ka wena dhi winjo suya mamit. Kasto jogweng' ma Sageru dhi ting'o gimo dhi kawo suya te mag chapat gi gimoro amora te. To Wacho. gisoye gimoro ma gimoro ilu man manino ni koko Gen Z tear gas. Eh. Kasto ikawo tiologo suya e gweng'wa ni. Koro suya me chamo jaduong' wach ni olit. Koro an suya mana chamo. Eh. Dhako ni oroma nyawa gire. Nyawa gire dhako ni oroma chief. An be koro adwa ni imanye yo. Ineno. Be- Ber Eh, piny.
chief. Ka ok en kar oyuma, ber piny. Aman. Manye yo kaka Kano inyalo kwa biro konyo. wacho wach. No kwa biro wacho wach. Kaka en mabus.
Koro chief mogik. Eh, Ging'eny but adwa ni ang'ad matin nikech weche ng'eny kata osiepena gi be pod dwaro wacho mang'eny. eh. Dhako ni adwa ni chwade. Twade. Wang'e chikore sana. Twade ko inso chuma chi isa inso chuma chi pinyoro dem. Kuda kija. Ang'e ni in sirikal bade boyo to kendo in gi bede mang'eny. Eh. Ok onyal maki nikech ete en gi bede ariyo. Eh. An aneno na jaduong' onywasa kaka ohero. Koro eh. chi. Mm. Wade dhako ni. Puonje ni ang'a machuore. Ah, ah, gima chief dibro koro kimise. Owe nyisa madhara undogo ndogo iyo. Wacho ni sechiko weche ni. Koro in chipo mawi. Mm. Mane lit na mato koro lita sana masamora nyako kata ka ywako goya. Mm. Nyawagire nyawagire en dhako mineno ni mukore wuok gi hera hera gokinyi to duogona godhiambo. Koro an gima ne lida ni diere ka ng'ama ne miya hera. Iwacho nang'o?
Hera olal. Dhako ni wuok lalna gi hera. Mar adek, owuok godhi owuok godhiambo pile pile oduogo gokinyi.

Ka ochung' e bath alare to ang'iyo ang'iyo ang'iyo nang'a achuo. Ibe ni ka pile inywasa dala ka chipang' Yo inywa. maber kaka chik, maber kaka ihero rito. Koro wache weche ma jogo osewacho te. Inyalo wacho ang'o? Gin adier uso riambo. Kastamba ni Ah ah, dwok ni mapenji. Weche ma jogo donjo okate odo, gin miriambo koso do- oriambo.

Oluonga ni wuon kiawa.
Ji, ji, Ah, kama yake ni mzuri ya. ji pimbe winje.
Owacho ni ka ng'ato chaye, achaye miwinjo ko omako kwago nyaka ja- japike bathot moko ne goodbye no. Eh. Ato pok kata nogona, ere ng'a ocha wadgi kanyo? Ruong weche gere no kaliki. Ligna mang'eny.
Akoni ka wuon.
Iro kwa tosa koni. Ang'e nang' nodiema kawuono, adwa ni nyos kuonde ne go sawa sawa. Okang no die.
Wuon.

Badi boyo. Nye dhako ni onyisa nyisa adieri. Mama ne Odayo ma tiyo tich, onyiso ni apie mong'ad. Odwari nang'o kanye?
Kanye. Ah, Eh, ang'e bunguno.

Kata sama oningo at- atime chwade gi nu- nyundo en olal. Odhi- Kata atime chwade gi nyundo en olal. Koro ne gima itimono.
Mine gima itimono jaduong'. Onindo ok.
Eh? Eh.
Mm. Una anindo ka Jirandi mane?
Jirandi mane ng'ama odak odi machiegni inyalo dhi e odi. Osiepni ni ng'ane? Monica. Monica. Ah. Monica ni onge chuon. Nyisa ni Monica ni onge chuon. Ruong dhi adhi mos.
Mama ni Why not lero. it na sana?
En go.
Chuore ni kanye?

Achiva ah, nyaka itie kwach ni maber. Onyiswa ni Koro dak isiem e wang' jogi te. Are kinde ka ni boya. dong nadhi omun par.
Dong nadhi omun par. An ne pod aloso nyithindo nitie an jaoda nyocha oweya ni onyiso isa ni. Dong an sama nineno kapok abiro kae no eri. Jaoda nyocha oringo weya ne pod ang'iyo ka nyithindo nyithindo matindo chiemo. To mar ariyo ka ya band pieri ka kalo tok band pieri ka biro ka. Awinjo ka madam ni wacho ka ni group biro. Group mane biro gotieno. Iwacho nang'o?
Oriambo. Ah, Inya miya padi ato to ka Ah. to kodi walo. Ba, Bame. Chi- chi- An achwone to aonge sida. Ba me. Ah ah, jaduong. Owelo bere be. Dok ka ji ogore Iwe ni kaka an chi. kigoya inyalo Ah. go jite. Jaduong'. Goye wa. Miyo ni walo.
Ka- Oya kembo ka ni ogoyo giru. ng'ato, ka Otieno ogoyo itero ng'ato.
kanye? Ka ogoyo ng'ato.

Kaka nago akodhawo yo Uganda kocha. Ma ta roke. Ipato ayie kodi. Dhakoni osiko koyaga piny sana. Agombo ni nyos ichwade mok bere ber. Ang'e ni chwade ma kata Kati mago chwade ji. yudogo mago Kati yudo chwade ji. mokoyago piny go onge. Erukamano. Chadek waromo.
Aya. Abro kelo ni gweno moro Sa- sa aboro e ji. wang'e. Irodho na dhakoni maber mok Yoro. ber.